karhelo ya ku tsutsuma kwalaha ka makumenharhu ni tsevu wa timinetse ku bile awara leyi ya khumembirhi na n'winoko nhluvukiso wa vaaki kenzile ka chela chukele ku va hi tisele tinhlokomhaka ta mahungu to vuyana kambe lowa jaha hi awara leya yan'we hi twa leswaku timhaka i tingani heyi mbe ri timhangu letiya ta switsongwatsongwana swa h i v and aids heyi swi tikomba onge swi le ku tlakukeni um a ni tivi ku ri um hi ndlisa ku yini loko hi ri so hi ku na swi tiva ku na ku hala swibedhlele switirhisiwa kumbe tiphilisi swi le ku kayiveleni eh i ta tsundzuka mingizelo mali FM leswaku leswi swin'wana hi langutanaka na swona tanihi rixaka ku na ntungu lowu ya COVID-19 na wo wa hi khomeke etiwachini ku na swo tala ngopfu leswi nga ku humeleleni tanihi hi hi hi rixaka tanihi vanhu lava hanyaka laha South Africa hi ndlisa ku yini ku va hi hlula a ritsi kumbe mfumo lowu wa hina wu ta hi pfuna ku ya emahlweni kambe me ni vuya kahle laha a studio xa hina kwala a malamulele guest house next to malamulele club house hi 94.5 nhluvukiso wa vaaki ni vuya na tr bila eh dika eh king no king dilika eh. mi ta ni khomela king dilika va koho la studio la um ku na masagwadi eh, lama khumbaka eh, kwala ka Collins Chabani Municipality lava i ti-artist i tinqambi tinqambi leti hi tlangaka hi cinaka hi tinghoma ta tona minkarhi yo tala hi tlhe hi hi hola a moyeni kambe minkarhi yo tala loko yi languta vanhu va lava hi cinisaka i vona minkarhi yo tala va ri hava nchumu se ku na timhaka ta ti-awards ku na leswi nga humelela ku na swo tala swi nga ndleka so hi na vona kwala moyeni ve ri va lava ku twisisa ku maendlelo ya kona va ndlise ku yini. Kambe ku twa to tala a va tinhlolo va ta tivulavulela hi voxe. Mehe ni lo rhumiwa hi xitichi va ku hi tise nongonoko wa nhluvukiso wa vaaki va ku hayi no famba gerere hi lowu nongonoko tatani Bila tatani Bilika na mi amukela ka nongonoko wa nhluvukiso wa vaaki hi pfukile hi ngo n'wina. hayi ha titwa mpela hi xiba lexi bamu xibela tindleveni e loko ku ri samboko yi tshwa nyameni Mm, ya kha ya hi tshwela mpela Mhm. o ka hi nga tivi kumbe a yi thusiwangi ku fana la misaveni ku na lava nga thusiwa va tana leswinene Mm. ku na lava nga thusiwa va tana leswo ka swi nga ri swinene Mm. mara nhlokomhaka yi ri yin'we um tanihiloko ku ri nhluvukiso wa vaaki na leswi hi nga swi twa hi swi vonaka swi tsutsuma na tifoni na hina a hi rhambiwi phela a swi haxiwi moyeni swi tiwa hi artist yin'wana na yin'wana leyi nga laha handle ku ku na data ri tsemiwa kwala ka kholi sichavani hi tsema hinkwenu ka se mo la ku ri hi tsema mi ri n'wexe hina mi hi pfalela handle hi le ku swi teyeni Hi ku loko hi langutile la hi na tiqambi ta vakhalabye va ngo hi na va MC Mabasa hi na va Jojo Maluleke tiqambi ta khale ta ku fana ku ri tona Kholice Chavana yi fane yi vona pulani hi tona before yi ta ka hina mara se loko swi kha swi tumbela tumbela so a a hi swi twisisi na hina hi lava ndlela ku hi nga pfuneka njhani ka nhluvukisiwa lowa vaaki. Hmm. Auntie Dilika kumbe ni vulavulanga kahle mfu. Eh, tatani Dilika. Okay. Tikhamera se ti kombe n'wina. Eh, a ni te ni ta a ni ku ni ta vula se tatani Bila va kahle va tlurisa vo vhe mi nghena ka yona. Okay. Ya eh mina ni ta rhandza ku xi- ku ku xeweta vayingiseri hinkwavo lava nge le ku yingiseleni ka nongonoko lowu wa vahluvukisi wa vaaki. Eh ya na mina ni as a chairperson ya SACAF South African Art and Culture Youth Forum ya provice ya executive so na mina ni kume ti sms kha ni sendeliwa ku ri why mi hi pfalela loko ku ri na swin'wana ku lisi chavani se na mina kha va ni sendela ti ti picture ta that award ni kuma ku na mina a ni swi tivi mhm. se va ku nga swi tivi njhani as wena u ri murhangeri wa swona se swa arts and culture ni ku no a ni tivi chumu hi this information mhm. ni yo tshama ni yi kuma siku rin'wani so i'm sure swa last year ni kuma that picture and then ni lavisisa yi va ku ri hayi swi leswi a ku seza ku endleka chumu hi swona Loko kha swi endleka hi ta mi byela. I'm sure ni gine ni kume that information kwalaya. So loko se swi ya kha swi ya ni ku ri swi swi huwa ni kuma ku ey ti-call ti nghena left and right na ti-message to complain hi ti-artist ku ri why mi hi pfalela handle loko ku ri na na swin'wana swa ti-award swa ti-artist kwala ka Khulisi Chavani na. Se ni ku a ni tivi nchumu mo ni lava information kumbe ni ta kuma un'wana a mm. tivaku ku ri i vo mani va nga hosta that thing mm. and then hi kuma information ya ku swi endle njhani vhele ni tshame hasi se ni sungula ku ri connectana na ti-artist na ti-leadership va lava hi tirhaka swin'we hi lava information hi za hi ya kuma tin'wani tinambara van'wani ve ri i vo ve ri raymond hlongwana mbi raymond mbi hlongwana i get the mm-hmm. number ni kuma ku ri already a ni ri na to tinambara ku ri a ni ti-install foyini mara a ni ri na tona kwala mhm. hi zama ku vutisa vona ku ri ni vona ti-artist laha ti le ku ni sendeleni ka ti-message left and right ku ri vanhu va nominatisiwe ku yini ku ri va nghenelela ka ti-award mm. leti ti nga kona se va ku ri why i vomani ti-artist teto ni ku ri ti-artist hinkwato teti ti nga kwala kholischavana As mina ti ni votelini ku ri ni va chairperson ka province ku ri ni ta kota ku ni va yimela loko ku va na a virus opportunity yo tanihi leyi ku ri loko se swin'wana swi nga fambi kahle ni ta kota ku tlhela ni va vulavulela mm. so va ku ri hina hi tiseli ti-artist teto sungule kwalaho ni ku no a ni nga lavi ku ti tisa ti-artist because tin'wana as a, a link of information van'wani va hava na ti foni ta ku chata like hi nga hatla hi phusha in the same time va kota ku va swi twisisa mm-hmm. ni ku ri mina a ni lava ku tiva ku ri artist yi nominatisiwa ku yini ku fana na lavan'wani laniwani mhm. or va nominetisiwe ku yini lavan'wani ku ri ni ta tlhelela ka ti-artist na feedback yo khomeka ku ri swi endlise ku yini mhm. a ni gina nge ni kume nhlamulo ya straight vo gina va ku ri loko ku ve ni ku na loyi a lavaka vona a va a va ti ka vona vona va ta dilana sweswo ni ku no mina a ni la ta ku ri hi endla swilo hi swi antswisa ku ri swi sungurisiwa each and every one a kumeka a kha participate as a ri artist ya kholi tshitshavha mm. yeah mm. se um mi vule vito um eh, muku ku na van'wana lo ri lo ni hayela nyana a ni ri ni hayerini mi um se loko mi landzelerisa mi va vutisa a ku ha ri hava ku va vuye ka n'wina kumbexana va ku hi leswi n'wana makungu ku ya mahlweni yuve yi chayisa sweswo no va tlheli va vuya va ni nyika nambara ya misa n'wana mi hi theod va ku vulavula na yaleyo Mm. na yena ni fike ni n'wi hlamusela the way na yena u u hlamusetihi in in voice record a ku ri yena un'wana na kun'wana ka tikhaphani loko ti endla swilo kumbe vanhu lava endlaka swilo a va byeleteliwi ku va faneke va swi endlisa ku yini va endla the way vona va swi lavisaka xiswona so ni ku no loko ni yi langutisi mina this award a ni yi vona yi ri ya kholisi chavana so i- loko a ku ri private company like ku ri mina kha ni endla as a private company a ni nga ta vutisa mara loko ni yi langutisini yi kongomisa ku kholisi chavana fama award so hi swona swi nga endla ku ri na mina ni kota ku ni nghenelela kwalano mm. so a misa loyi a wu ni hlamuli kan'we loko se ni ya kha ni langusa ni kuma ku un'wana already se wu ni blokini loko se kha hi lava hi kha hi ka information mm. mara lexi a ni xi lava mina a ni va kha ni hlamusela ku ri a hi holovi ho lava ku lunghisa swilo ku ntiyiso hinkwaswo a swi tshamiseki ri ti-artist hinkwato ta college chavana ti mm. kumeka kha ti-participate kumbe ti kha ti nghenelela mm. ti swi kombisa ku ri tona hi toxe a ti pfaleriwangasi mara mina as a ni ri leadership ni ku tirheni ka ntirho wa mina the way sweswi va nga ni tholela swona hikokwalaho ka yini ka ti-artist leti hinkwato va fike va hlawula n'wina um eh, tatani dilika na tatani bila ku mi ta ta va mi ta va yimela va langute ngopfu yini eh ku vanhu va va va nga languti kumbe swi nga endleka va languti matirhelo kumbe active bya munhu um na ku kumbe mina since uh, ah, 2015 ni ri ka ka this organization oh. na mina ni ri artist na hina hi ri van'wani va ku pfaleriwa handle ni vula ngopfungopfu ka side ra mina mm. so a ni participate za swi nghenelela ka ti-politician ni kha ni lwa ku ri why hina mi hi pfalela handle but a ni a ni nga lavi ku nghena ni za ni fika ngopfu kalana ngopfungopfu ka maphungudze a hi swi vona ku wa lake for information ya ku ri why ti-artist ta hala ka hina ti nga koti ku nghenelela mm. ka ka maphungudze festival like is example a ni nga lavi ku nghenelela ngopfu ka yona ivi se hi swi vona ku ri Vanhu vo tala wa leak for information hala a yi koti ku fikelela loko vanhu va kha va ya ku register kumbe va nghena ka database yo maphungudzo hina a yi nga swi tivi loko ku na ku nghena ka database as a artist mm. matwisisi ya se za swi fikelela lava ni vonaka ku ri ni na voice voice ya mina loko swilo swi nga fambangi kahle na ya ni fika ni lwela until va za va ka this organization va ni teka mm-hmm. ya tatani bila i khale ngopfu mi ri ka timhaka ta music mi nominatiwe ko tala ngopfu Eh, mi nominetiwa mi tiveka kwala south africa hinkwayo hi nga languti ngopfu laha lipopo minyuzuko wa n'wina wu tlanga na le kunkule wu tlanga kule a hi vulavuleni ngopfu hi ku nominatiwa kumbe ku langiwa um tanihi laha mi nga langiwa ngopfu ka ndhawu to hambana a loko mi langiwa khale a ku langutiwa ngopfu yini Eh khale a ko langutiwa ntsena ku music loko hi leswo loko swi ta ka tisama a va swi hambanyisa sweswi mm, ka ti-awards ka ti-awards a swi nga mm. fani mm. a va teka music wa xichangana xidzidzidzi xichangana lexi tlangiwaka hi vadokodela va elias baloyi va eh, va va Vatatani Makhuvele. va tatani makhuvele va va longoloxa laya va na tisama ta vona lavaya ivi va suka kolo va nghena ka ka rigeyi va longoloxa va tirigeyi va suka kolo va longoloxa kwaito ivi va swi haxa ka nqambi yin'wana na yin'wana ku hi siku ra so Ku la ku ta hlawuliwa vanhu lava mi va nga va nghenisaka tisama mi nga hlawula vanhu vangani mi nga hlawula mani na mani swi ka swi tiviwa hi un'wana na un'wana hi hlawuliwile hina hi nghenele ka tisama ka ti-awards ka ti-award ivi loko u nghena laha ka ti-award ku na kun'wanyana va ngo i two rand fi- va ngo i two rand ku na kun'wanyana va ngo i one rand fifty ku fana na leyi a hi nghenile a yi ri venda yes leyi a hi nghenile a yi ri venda a yi xavi moya ka mala fm hi lava ta ku hi vulavula hi yona ku mahlawulelo lamaya a va ndlise ku yini no leyi a yi ri venda mahlawulelo ma yona a ku ri two rand loko ku ri ku u lava ku hlawula i tr bill u faneke u sms hi two rand ka nambara yo karhi se nambara liya u u sms-aku hi yona liya u fanele u nyika vanhu vana va nga ta ku vhota na van'wana loko va kha va swi twa moyeni a ni mm. va tsala va kota ku ku vhotela a ku nga ri leya ya xihundla ya ku sweswi ni ta landza trb la xitangeni ya ku byeka ku na tisawu eh. a yi tiviwa hi wun'wani na wun'wanatatabile twanani a hi tshikeni liya ya ku ku humesiwa mali la ku mi nghena kwala ka xitanga ka xitangeni mi ri A mi nga lavi ku ku landziwa munhu wo karhi exitangeni. A ku ndlisiwe ku yini ku hlawula ku ze n'wi hemiya mi ya wina? Awadi liya yi ve yi wina hi wina hi n'wina. Ni yi wine hi nexe mina. A a yo a yi haxiwe la ka Mala FM, va hi vitana hi ta la hi fika hi hlawuliwa ivi hi nghena ka ti-summer letiya va tlhela va swi haxa la moyeni ku loko u lava ku vhotela TR Bila u hlawula ka nambara leyi. ene i two rand loko u sms-ela yona yes swi endlise sweswo ene a ku nga ri n'wina ntsena a ku ri tinqambi leti nga non'witiwa ku va ti Laya. nghena ka A- ka ka xi- a swi ri ka Venda mara tinominees. va tihala va ta lava machangana ka machangana ku ri mina ku ri dingani ku ri minengwane lowu n'wanyani a ku ri n'wana wa hala ka bevula ni ka ni nga tiki mani vito ra yena a hi ri five machangana the rest laha ku ri kwaito ya xivenda na disco ya xivenda ene swi ti swi ta endliwa kwala ka malamulele stadium ni vi kwalaya ni viwina samu ya yi one kwalaya mm. e award